we dey chop today but e be like say tomorrow na empty plate we go dey see today we wan talk about this wealth of future generations wey our oga presido dey talk but before we go into am make i just give you this little analogy imagine say you get big farm and inside that farm you get plenty yam wey don ripe plenty yam you get beans brekete you get tomatoes you get everything wey you need for inside that farm but instead of you to save some for your pikin and their pikin dem you just chop everything finish you even go borrow extra pepper to make stew to chop na wetin our country dey do for like many many years for plenty years be that. Recently, our Oga Presido, Presido Jagaban, Bola Ahmed Tinubu, the bat, tell some of the former National Assembly members, say Niger don't squander the wealth of future generations for like 50 years. So in 50 years time, we go see the pay waiting with the chop today and waiting we don't chop already. If you ask me who chop am, who I go ask?

Now, when President Buhari enter office for 2015, our foreign debt, external debt, money with the old foreign government and agencies, now 10.3 billion dollars. It sound like plenty money, Abby, but wait, make I tell you waiting happen later. By the time wey Buhari finish in tenure for 2023, that same foreign debt, that same external money, don climb reach 42.9 billion dollars.

no be only the money wey we borrow from outside be the wahala o even the one wey we borrow from inside naija sef e plenty die for 2015 the total debt the total money wey naija borrow from within the country na around 12.06 trillion naira wey be around 63.5 billion dollars and by the end of 2023 that same debt don fly reach 97.34 trillion naira wey be about $108.22 billion. So basically, for that previous regime, na boroboro na we dey do. Nigeria na boroboro champion under the previous regime. Now, if you dey wonder why all this borrowing sef, why Nigeria bin dey borrow all this much money, dem say na to build things like railway, airport, and to supply power. Dem say we need all those money to do those projects. But how many of those things you really see?

oil shock opec wahala dem say we no too dey make money from oil like that so dem bin gas borrow all those money to take balance the budget but wetin dey come be e be like say make you dey borrow loan wetin dey come be e be like say make you dey loan money to pay loan because we no get money we need budget we get budget wey we gats meet we come dey borrow money to take do the budget but at the same time dey service those loan and the funny thing be say when president obasanjo during president obasanjo regime we bin get small debt relief from world bank they bin you know they bin free us some money wey we dey owe even during that president jonathan time after obasanjo and yaradua you know the debt bin increase small but e no increase reach that buhari own that Buhari own na like borrowing season. If to say they wan summarize the economic how we take spend money that year for Netflix, it go be borrowing season. Na im dem go call am. So basically, when President Tinubu enter, he inherit this debt wahala. But even im own administration sef add small o, because from the end of 2023 to the beginning of 2024,

and now wait now why we no get money to do any other thing any other important thing for the country be that because we just they they service debt and when all these foreign people borrow us money like this they will tell us say make we no just print money to um, give them back and also we no fit just pay them back at once we gas pay them over a long period of time and maybe now why president um, tinubu they tell us say e be like say we go dey pay money o for the next fifty years so the wealth of future generation we don dey chop am well we don chop am already now tinubu government according to wetin i read for news e don try small because cbn and the debt management office for naija dem talk say for february this year february 2025 dem don service that debt the the money wey remain na about 20 276 million dollars not bad eh that's na small progress if that number na true but make una never start to dey happy too much o oh, because 276 million dollars na still plenty money even though e be like say we don dey manage to pay that that money that debt still high like mountain kilimanjaro so wetin e mean for me and for you first of all before we talk about how we go affect the future generations

right? Because I read somewhere say every every like Nigeria they graduate about 35 million youths and that now unemployment. No quote my numbers, but basically that number they high well well. So because of this debt, it will also affect jobs. Why? Because foreign businesses no go won't come Nigeria because them no go trust say Nigeria go fee

how that one go take be for us and also the value of our, our money the naira go suffer too i no go talk too much about the value of our naira because you dey feel that one already so just imagine say e go worse extra as the years dey go by so make we no forget wetin the presido talk future generations go dey affected too so imagine say the pikin wey you born today that pikin don dey already owe money e be like say dem born that pikin with debt certificate the money wey we suppose dey use dey build schools and hospitals and better road and all those things for their future we go dey use am dey pay back the money wey we don chop before dem born i say we but that we

e go need serious work e go need make we stop dey borrow money anyhow but naija wetin we dey produce wetin we dey export that borrowing we go still dey borrow if tinubu don already borrow about twenty-four point whatever money wey i talk earlier make i check am for you first first right if tinubu don already borrow like twenty-four point three trillion naira within the short period of time, end of 2023 to start of 2024, 24.3 24.3 trillion naira, then it go day hard. Right? It go need make we find better way to make money apart from oil. We too they depend on oil. It go need make we stop the do this chop I chop mentality. Make them focus on waiting and suppose focus. So, my people, the cocoa be say this debt service matter e dey serious. E dey affect all of us and e go affect our pikin and even their pikin even more. Make una share this podcast give everybody o. Make them know say our future dey for the line. Make una like this video, make una subscribe, make una follow us for social media at Naija Economy Gist. For YouTube na N A I J A

Make we no allow debt chop our future and our pikin pikin future. I be your guy, Dr. Toves, and I don't bring you the money matter. This na Nigeria Economy Gist. We go see you the next time. Peace.